السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو دوست اب آپ سب سجن بیلی سب دیس پردیس والے ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہو سن اسا ماشاءاللہ دعا کرے نے ہر مسلمان کیتے اللہ پاک سے دی بادشاہ تندرستی دے اے ماشاءاللہ جمعہ المبارک تے ڈے ہیں اے خوبصورت بہت پیارا ڈے ہیں اے اللہ پاک دا خاص ڈے ہیں ہر مسلمان اپنے ایمان دی خیراں تے ہوے جتھے ہوے خیر خریت ہوے اے دا ماشاءاللہ پیارا ویلا ہوے

ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تہاکوں ڈکھیسوں راندے ہیں اور ٹرین آندی پی ویور ماشاءاللہ تہاکوں بالا ٹرین دی ویڈیو ڈکھینے ہیں سٹارٹنگ دے وچ تہاکوں ٹرین نظر سی اور خوبصورت جے ماحول ہے اساں پیارے جے وان تلے کھڑ کے کیونکہ جڑے وان دی کٹنگ شٹنگ کرائی ہے وان تلے کھڑ کے ویڈیو سٹارٹ کیتی ہے سامنے او سائیڈ دے دور ہے تھوڑا دور دیکھو ٹرین آندی پئی ہے ماشاءاللہ ٹرین دی ویڈیو وی اساں نال نال ولاگ دے وچ گھدی آنے ہیں اور جڑے رہسو ساڈے نال ماحول دا خوبصورت پیارا پیارا سرائیکی کلچر دا دکھیسو راندے بڑا پیارا اور مزیدار اے سامنے ٹرین ویندی پئی وی بڑے دے پے وینا بڑا پیارا اور خوبصورت جیا ٹرین دا ویو ہے سبزہ سبزہ دے وچو ٹرین گزر کے ویندی پئی ہے کیونکہ پہلے ٹرین بہت سلو سلو ویندی پئی ہے آواز چیک کرو ان دی آواز دے کتنا کمپرومائز ہے ان دی دھڑک چیک کرو میں اتنا کھڑا ان دی دھڑک فیل کریں دا پیا ٹرین دی تے میں ٹرین دی دھڑک فیل کریں دا کھڑا ان دی اتنی دھڑک ہے تے اور جڑے رہا سو سارے نال تاکو پیارے پیارے خوبصورت نظارے ڈگے سو سرائیکی کلچر دے بڑے بڑے پیارے پیارے اور مزیدار لیول دے تاکو پسند آسی ٹرین دی آواز وی ور سنڑ دے پے وے نا اے سامنے پے ویندی ٹرین اے تے بڑا خوبصورت ویلیج لائف دا ولاگ اے آج دا تساں جڑے رہسو تو کو پیارے پیارے اور خوبصورت جے نظارے دا کو ڈیکھے سو راندے کیونکہ اس درخت کو اس وان کو کٹوایا آئے کٹوا کے تو بڑا پیارا اور خوبصورت جے بنوایا آئے تاکہ انشاءاللہ تعالی ایویں ہی پیارے پیارے خوبصورت جے ماحول دے ولاگ اساں ڈیندے راہسوں بہوں زیادہ امید کریندے کہ تہاکوں ساڑا ولاگ پسند آندا ہوسی۔ ہک پیارا جیا کمنٹ کر کے ڈس چھوڑا کرو کہ سلیم بھائی تہاڈی فلانی کمی ہے اور سلیم بھائی تہاڈی فلانی کمی کینی۔ اور تہاڈے دل توں اساں سب دوست احباباں کیتے شکر گزار ہیں۔ ساکوں ساڑے دوست ڈیکھ کے کھلدے نہ کہ سلیم کیڑا پنگا کریندا پئے۔ ایڈو اے ماشاءاللہ وݨ اے تے نال ہی وݨ دے کھڑ کے خوبصورت جیا ولاگ بݨیندے پئے وݨ تلے۔ بڑا پیارا اور خوبصورت جی ہے ماشاءاللہ اساں آپ ہیں ساڑا واقعہ رہیا اور اساں آپ مکلم خود ہیں تاکو آج دا ویلاگ ساڑا پسند آسی جڑے رہو تاکو پیارے پیارے اور خوبصورت جی ماحول ڈیکھے سوران دے ایمیں اے جی میں ٹرین ویندی پہ ٹرین دا بھی اینڈ ہے تے ویلاگ بھی اساں ماشاءاللہ پیارا جی شوٹ کیتے آج جڑے رہو ساڑا نال تاکو ڈیکھے سوران دے اساں پیارے پیارے اور مزیدار کافی دیر دے بھائی ہریان تھی کے دیتا گھڑے سارے دیر کہ بجن کیا بڑھیں دے پہ تے کیا نہیں سے بڑھیں دے پہ ہیں

اے او بٹھی بنڑدی پی ڈیدے پے وے نا ایتھو لکڑاں شکڑاں بالیاں ویسن کوئی پیمپ دے ذریعے بھا ویسی کہ اڈو سورج غروب تھیندا پے تے بڑا پیارا اور خوبصورت نظام بنا پے اے آلا تے پرلی سائیڈ تے مرغیاں ودین مرغیاں چلیاں گئین کیمپ نے اے آلا مرغیاں دا کھڈا پے وے تھیاں تے مرغیاں دا پتہ نئیں کیرے چلیاں گن بلکہ مرغیاں او پرلی سائیڈ تے کھڑیاں ہن اے او سامنے والی مرغیاں اے اے سامنے آ گئے ڈیدے پہ وے نا اے ککڑ وا دین تے بڑا پیار اور خوبصورت ککڑ ہیں اے ویور ماشاءاللہ ساڈا واقعہ رہ دیا ساں آپ ہیں باہر ٹور کے آ گئے ہیں اور خراد والی دکان تے ویلڈنگ والی دکان تے سامنے ویور ماشاء اللہ نا بکریاں چکدیاں ودیاں بکریاں دا ڈیزائن چیک کرو خوبصورت پر پیاریاں جی بکریاں اپنا سامنے کیبن ہے بلا سامنے چوک ہے خوبصورت جی چوک تے دے دے بے بنا اے سامنے چیک کرو اس جگہ دے عوام ماشاء اللہ کٹھی تھائی بیٹھی ہے دھوپ سکیں دی بیٹھی کیونکہ میں آپ دھوپ پہ کھڑا اے میری پرچھائی ویندی پئی ہے

لیکن عوام سکون اچ ہے اج امن سکون ہے بڑا سکون دا ماحول ہے اج دا اے سدا بار جوار لگی ہوئی ہے اور جڑے راسو ساڑے چینل نال تاکو پیارا پیارا خوبصورت ماحول ڈکھے سو راندے تاکو پسند آسی ساڑا ویلاگ۔ اواں ویور ماشاءاللہ دھوپ لگی پی دھوپ دی کرن سورج غروب تھیندا پے دھوپ دے نظام وچ عوام بیٹھی ہے تھئی لو ویور ماشاءاللہ ای والا ہی اڑویندے پے پے اے درناٹ لے لے لے لا چیک کرو